Маликов хатынында нәрсә бар и? Без язабыз аны. Бисмиллаһ рахман Хөрмәтле тамашачылар, кунакханәбезгә рәхим итегез. Студиябездә кунакта мөхтәрәм шәхесләребезнең берсе, күренекле нәфис сүз остасы Розалия Закиева. Хәерле көн. Рәхмәт, хәерле көн. Розалия ханым менә әдәбият елы дәвам итә һәм без бүген бик актив рәвештә шул турыда сөйләшәбез.

Э, минем эшем шул бит китап уку әнкәй әйтә торган иде балаңны кара һаман китап укыйсың дип әнкәй минем эшем шул менә шулай китаплар альбомнар э, э, кибетләрдә йөреп менә үзенә ничектер килеп чыкты инде әйе аннан соң бакый аганың теге иҗатын мирасын өйрәнәм дип менә шундый альбомнар китаплар алып библиотекаларда утырып бер ачсам карасам шундый бик матур шигырь язган Күңел, ә, зар булдым, ачык күңел, Уйларны җилкетеп гөрләтергә, Күңел тели һәр җирдә, һәр кешегә Гөлтелдәгән тойгыларны өләшергә. Матур шигырь, концерт ларны шушы шигъри юллар белән ачып җибәрәм. Аннан соң бераз теге укып алгач, карасам, бу шигырьне Бакый ага менә шул теге абайлап кына сөйләшергә, Кирәк булган заманда язган тойгыларын, хисләрен, тарихны, милләт өчен теге артык күп сөйләшергә ярамаган заманда язган бөтенләй башка нәрсә турында. Шуннан соң аның мирасы теге болай бер тапшыруда гына барсын да атап китеп

Пәйгамбәр түгел түгелен әлгыяз билләх Ләкин кайчак тыңласам күңелем Күңелемдә тоям галәм шаукымын Сизәм күкләр көчен, бөтен галәм кодрәтен Тоям җанымда, анда кайчак бөтен адәм балаларының кайгысы Кайчак күңелемдә җиһан бәйрәме Сизәм, сизәм күкләр көчен Мин туган Могҗизалар өчен күңелемдә дәрт вә дәрман тулы. Менә бу вакыйгага урманчының уй-хисләрен, дәрте булуын, дәрманы әле менә дигән булган заманда үзенең көчен, энергетикасы. Туплап, иҗат итә торган, минем кешем бар, мин менә шул э, сәнгать өчен туган э, дигән шигыри менә шундый торжественный дип әйтәсем килә инде. Тантаналы. Аннан килеп инде Бакый абыйны аңлау, аның кем әйтмешли, күңел халәтен тою сезгә җиңелрәк тә биреләдер, чөнки сез якташлар бит әле. Без якташлар. Ул Күл Черкен авылыннан. Әйе, мин э, әйтәсем килә, менә шушы көннәрдә генә бик әйбәтне әйтегез, Илдар. Шагыйрь Ркаил Зайдулла белән Ркаил Мәйтәм без тау ягы. Бакый Урманчы, ул үзе дә Ркаил тау ягы. Яшел Үзән, Апас, Кайбычлар. Мәйтәм тау ягы ди. Бездә таулар юк, биек таулар. Ләкин бездә тау биеклегедәй шәхесләребез бар. Миңа яз, шигырь яз. И менә берничә юлын гына китерәсем килә шушы яңа шигырьдән. Тау ягы без! Күккә ашкан таулар булмаса да безнең төбәктә иманыбыз кыя булып баскан таулар горурлыгы йөрәктә Тау ягыбыз бакый урманчының кыл каләме Тукымага бары кагылган үзебезне таныганбыз анда Йөзебезне без тау ягыннан Тау образы Ни вакыйга урманчының үзенегнең шигырьләрендә дә чагыла. Бик матур иттереп менә әйтерсең, Шүрәле поэмасын укыйсыңмы, аз гына укып китәсең килә. Урал тау итәгеннән бормаланып, Тугайлардан тугайларга сыргаланып, Салмак кына, иркәләнеп ярларына, Елга ага моңланып акрын гына. Кайвакыт як-ягында таулар кала, Кайвакыт узган җире аның дала, Таучыкларда урманнар, юкә, имән, шунда аю, бүреләр йөри икән, җылкылар шунда йөри, колын уйный, анда-санда елгага күрсәтеп юл, утыралар кукыраеп манаралар, су өстендә имән басмалар, басмалардан бөгелеп су алалар, чайкап-чайкап суларда кер юалар, сылу билле, кыйгач кашлы кыз балалар, тауларда ат менеп Йөргәнем бар. Җәйләүләрдә кат-кат кунак булып йөргәнем бар. Шул елганың суларында көннәр буе онытылып балык тотканым бар. Далаларда күпме мал күргәнем бар. Бу 41 нче елда язылган шигыре ул аның. Бу Урта Азиядә, Казахстанда яшәгән вакытта язылган. Аннан соң тагын бер Кайчан буягыч аламы ул кулына, кечкенә чүкечен аламы, һәрвакыт буягыч, буягыч ул аның үзенең сүзе, татар теленә керткән үз кисточка дигән сүз. Аннан соң әле ул француз түгел, натюрморт дигән сүзне нәгыш дигән яңа матур сүз кертә. Менә Кайсы ниен генә инструментын гына алса да, яңа эш башлар алдыннан ул һәрвакыт дога урынына үзенең шигъри юлларын әйтә булган, Күңел багладым эшем уңасына, Тәвәккәл иттем кодрәт иясенә. Өметем камил, ышанычым нык, Бу фәкыйрьгә бәхет иңәсенә.
Сөбханалла. Менә шундый.
Чыннан да шигъри дога кебек. Әйе, менә Зөлфәт абыйның бар шигыре теге Абдулҗабар Кандалыйга багышланган. Дога белән шигырь арасында зур аерма күрмим әллә ни, ди. Шуңа күрә Габдул Бакый Урманчы да дога белән шигырь арасында зур аерма күрмәгән. Ул да аны доганы күргән кебек шигырьне дә илаһи итеп кабул иткән һәм үзе дә шундый илаһи шигырьләр иҗат иткән. Тәңрем, гомремне сиңа багышладым, сәҗдә, дәргахыңа баш орам. Җанымны сиңа багышладым, тәвәккәл Раббыма барам каршыңа. Аннан соң тагын бер шигырен укып китәсең килә. Әйтерсең, э, э, борынгы э, әдип язган дип уйларсың бу шигырьләрне, шигъри юлларны. Багларга чыгып иртән иртән тәсбих тартам җиһан назына. Ахшамларда тәсбих назларымны дога кылып тездем сазыма.

Гади рәссам гына түгел, фикер иясе, философ дип күз алдына китерәбез. Һәм чыннан да шулай булган икән. Менә шигырьләре аша да сез шушыны тамашачыга җиткердегез. Бик зур рәхмәт сезгә, алдагы көннәрдә дә шушындый иҗатта булырга һәм шушы һаузияттән Ходай сезне аермасын, сүз кодрәтеннән аермасын. Рәхмәт. Рәхмәт, рәхмәт.
Укыгыз. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, студиябездә кунакта нәфис сүз остасы Розалия Зәкиева булды. Аның белән саубуллашабыз һәм тапшыруыбызны,